Kit d'ar fil Fil d'ar gêr, an abadenn radio ba Festival Etrekeltiek an Orion, ur bloavezh spesial Bro Iwerzhon.
Bonjour Dora Rendut, salut Thor Caroline. Salut Arjan.
Ni zo arru bon abadenn Chut d'ur fil, fil d'ur gêr na ni deuveañ Glav ra bame sañset e oa ret tout monot 'ba tavarn Roue-Morvan Me Chetu ni zo 'ba prefabrike Radio Bro Genette e-kreiz ur festival festival Un Oriant o sort met ni zo tuet E ya a-choukos studio ma stal grampouezh Diwan Lemm labourat Sébastien Le Guen Hemañ zo genimp just a-walc'h ha salud d'ar Sébastien Salut deoc'h.
Mon madret Ya, ya, mon armat.
Ya.
A genou meve ima endro d'an dol Yuna Kojan a Thibaut Lecroar. Penaos e ya, Genor Bon, mat un tam chouer, e yeah. mais bon, made. A je suis en zun.
Ah, ben, Et bah, dame, vraiment Cher d'ur fil, fil d'ur gir, un abadenn radio e Festival Itre Keltek davit treiñ ar nudjenn.
Ha ni ham da gomañs da desko gerioù nevez gant kronikenn Enora Molaka. Ar wech-mañ kinnig an doc'h Mont Chouk Bro-Skos en-dro

And Scots. Bouzoterier hag a gaver uh, sañset e, e Bro-Skos, uh, gouezelek, uh, Scots hag uh, saozneg. Uh, Daoust hag imant yec'heu officiel? Are they official languages, all of them? Yeah, they are official uh, languages of Scotland. I like to hear that. Plij de glevet. Komzet meus get uh, tud arall o deus larategn Slonjova? Da skouer, petra a vez lâret? Neuze a vez lâret yec'h-mat. How do you say that to say cheers? Uh, Gwid health. Gwid health. Seblant e ra bout un tamajell el yec'hed-mat e gwirionez ur mem tra. Uh, it's the same actually. Uh, very similar. Uh, you can also say cheers anew. Penaos e lârer trugere vras deoc'h? Ta af amokol. Ta af amokol.

Caroline, da ret pa soñj. Ja bennak gant cheers goude.
cheers, ez un aie. Bon, e Nora neutse damañ evit barnain, alas. Ben nizo de Sébastien Le Guen, ja stal krampouer diwan yuna. Eh bien, Yann, bah merci Brasdor, Sébastien, debout ganom evit euh, an abadenz euh, Chatterfield Fielderger. Ar quizo euh, elpernes lared jam prezidant kevrediger kerken ar skolidi. E skol Diwan an Oriant, nezen. Ar Ewan pre, prezidant eus ah. ar gevredigezh AEP dav leso Chanchet hon eus mhm. an doare d'ober war skol bremañ bezo ur strollad penaos veanvet en brezhoneg un tamm a-gevret mm. strollad kollegial ve, ah, graet anezhe setu n'eus ket un tamm prezidant ebet bremañ. Okay. daou vle dire.
Made. A c'huizo, Ivez hiziv he fardain, bouit he fardain krampouezh evit bout resis he stand a zo just e-kichen stand Diwan ha da gentañ tout penaos e ya ganeoc'h ur cher echuer bon, tamm chuer e zo evit ober war-dro ar stal-se, met bon, evidon-me, n'on ket re skuizh evit ober se, met ar re n'eus kroget da da prientein tout an traoù dibaoe ur miz dija, zo skuizh hein, skuizh da vat ya da'm soñj ar rezo dirak euh, adreñv ar staj evit euh, euh, evit renañ an traoù zo zo skuizh ivez Ma ya ur bochad labour a zo d'ober quoi evit prientain an traoù irog mont ar plas hag a c'houde pegoulz il m'a stand Diwan amañ a-c'houde an dibenn-sun paset Ya, dibaoe uh, kroged hon eus uh, diduenner paset uh, staliet e oa bet dija uh, diriaou just a-raok uh, uh, Laurent ar festival yeah. hag uh, ba, prest e oan da, da nozvezh kentañ evit uh, kalz, kalz tud zo deuet di Dija, ar, mm. ar nevez kentañ. Euh. Piscal.
A c'hwi zo kustumet get ur fil Kar ar stand euh, a zo amañ euh, bep ple a Bentolfain, Diwan a zo amañ bep ple evit Chemarper e festival festival an Orient. A c'hwi zo kustumet get ur fil Un dra pli just c'est ar festival etre keltiek Ya, pli jara din kalz, krogen meus dija meur... Pemp ha ugent vle dija a-raok e oan bar, euh, bar ur bagad euh, ah, o kemer perzh. bagad bagad En Ian Oriant. Ah ya, elle raison. Et donc, euh, et pas de ober sonorez, pas de dek vle déjà d'ar maresseuse, c'est tu bon. Et je suis gant di ba we serr-blez bremañ. Hag euh, bon, bah, n'eo ket echu peogwir kendal a ra gant Diwan an ober war-dro euh, tud, euh, tud youl, a youlvat. Mm.
Ha neuzen, euh, elper meus lâret bremen izo e-kichen euh, stand euh, krampouer Diwan, me ar blepaset ne wetchet amañ Et euh, t'as quatre kengret d'espace solidarité, mais ar l'air ara a weanvet igalek la colline neuzen yeah. hag uh, ar chanchamant e oe peta blij d'oc'h ar muiañ jolor eo uh, an takad kengret pe uh, chetu un tamm distro diwan uh, e takad kengret neuzen ar bleman Ah bah plijaradin uh, sezo sur uh, muiañ uh, bout aman uh, bah, war ar l'air e oe uh, orin an tachad kengret peguer uh, goude ar c'hovid uh,

artisan all. Pe... Ya, leoriou eo. Ya. Leoriou, mais pell e oa, rebel e oa, vit tout an holl. ha goude bout uh, anaveet a lerse an dud zo dein, met betek uh, an, an, an de, an de, an de, an achement, ya.
Avant, et car euh, Huizo est créiseur jeu, ben Bah, créiseur jeu, ya. Mm.
Ah bah ya, ni a vela mat an dra-se, euh, merc'hiet ivez, ils ont adur bochatu da zo tro dro de stand. Euh, goust, goust o rampouer, yeah. tamit pas tout en yeah. Va dara.
Un aïe duelan et crampouez diwan, juste. Ah bah ya, juste avoir qu'avoir. Juste. Un rampouer, faut arada une gouillette d'urboche à traoutir pen. Rampouer à dristol crampouer. Euh, diwan, qui a farda. Crampouer neuzen a peta a voura ar mouillan. d'an dud krampoer dous get sukr pe krampoer salet get dolenn neuze petra a zo krouet d'ar mur an daoù da'm soñj ya ya vez gwerzhet un hanter holennet enfin holen un hanter gant sukr Ya, an daou zo mat. euh. Un jersey peus euh, krampoer euh, a oar euh, dija ar zun-mañ
Ah bah ya da'm soñj hein, ne oan ket euh, euh, me n'on ket an hini a oar euh, petra zo bet euh, pegen euh, euh, pet zo bet gwerzhet met euh, bon euh, bah, ya n'eo ket n'eo ket fall n'eo Yeah. ket fall.
Ha neuzen, euh, a-bouez eo da ziwan bout amañ, elle part, euh, peus lâret evit bout deulet ge- get an dud, hag euh, evit kejañ ivez euh, ge- get an dud, ha tro douc'htan eo bochad tud a gomz he brezhoneg hag he galleg, perzh zo a-bouez ivez, euh, a-bouez eo neuzen evit diwan bout amañ, quoi, evit bout euh, deulet get an dud er festival. Ah, se zo sur.
ya. Euh, an istor-se, neus euh, Komañset d', da'm soñj c'hwec'h pe serr bloaz 'zo dija gant ar skol kentañ a oa skol skol Diwan Kamperle hag an eil an eil bloaz neus goulennet sikour gant gant an Oriant hag ar blez-mañ 'vo bet skolioù ouzhpenn evit kreñvañ an traoù evit Evit ober da gaout tud a, youl vat, da vout sur emañ ma graet al labour. Ar se zo bet zo bet ouzhpennet skol baot. Er blez-mañ, skol Riantec, hag euh, skol banalek hag e oe euh, asambles gant Kemperle gwechall. Quoi. Mm. A de tu juste skol a vro dunet quoi, men tam a pep ler a, a Breiz. Ya, su, euh, su Breiz. bro, bro dunet, bro anaven, euh, si tu. Bon. Ah, Gouiad arit pe gemen a skolier oazo ar bleman i txemer per e, er festival

er festival neuzen, mais goude pa, pa vez achu ou, ou dewer, daoust hag o peus deulet euh, traoù, euh, daoust hag o peus dañset pe euh, deulet sonadego ur seurt ar zin-mañ er festival euh, E-kreiz a lec'hiense pe euh... Ya, ya, ya, da lâret goude euh, ou labour e stand krampouer, daoust hag o peus euh, deulet traoù er festival Ah, ya, ya, kalz, kalz traoù, ya, ya, ya. Petra neus plijet doc'h neuzen er festival Oh bah euh, o tremen bar strejou velet euh, euh, sonorez un tammig pepler hag euh, euh, ur strollad skos euh, meus du klevet der da noz e oe oe mad un Yeah. euh, startijenn kreñv euh, oe euh, oe gante euh, mad e oe da da ar stal ar ar c'hleubl Mm, mm. mad mad e oe kalz tu- kalz a dud e oe euh, Ha cheñch a ra an Oriant ur seurt gant ur festival, ur bochad tud a zo, an ambiance a zo bravo. ça zo clair, n'eo ket ar memes ker. Euh.
Bah, merci Brasdor, Sébastien de, de avis de Rahu ou Respontau a huizo eskol en Oriant a bremañ e achu un perpus laredain euh, breme qui achu an dewer euh, a achuede genor ou labour iston krampoer. Achu evidon.
Ma ma ba. Ganin, ganin, Ha ez omp selaou bremañ d'hor gronikenn oral. Hélène Bonieg a gania tolpado anaouet Didier Callon e yezhoù keltiek, bemdez ar plasenn Ur Gelted, ha Loig Artaud o deus savet hor bajenn Facebook Komz brezhoneg er fil, ur blez-mañ, ha aes zo d'hor mikro Maëlys Poublanc. A-youl-vat on abaoe pell er fil hag diledet on bet er CA ivez. A-benn ar fin 'm eus merzet ne oa ket kalz a a dra diwar-benn ar yezhoù keltiek hag e oan da soñjal bep tro o kaozeal gant an dud a-youl-vat deus ar broioù all memestra. Memes e oan o kaozeal atav yezhoù keltiek ha ne oa lec'h ebet evit en em gavout asambles. Ha setu krouet 'm eus warlene ul lec'h, e lec'h ma c'hellomp kaozeal brezhoneg, kaozeal kembraeg, kaozeal gouezeleg. Hag evel-just, bah, un tamm saozneg asambles memes tra a-wechoù, euh, mais setu, spered al lec'h a zo euh, kaozeal en ar yezh a blij dit, hag euh, deus ar yezh a blij dit ivez. Setu, krouilliammoù etre an dud a zo dedennet gant ar memes tra da la rede euh, yezhoù keltiek o bro. mankout a ray ul lec'h mod-se hag hon eus krouet unan. Ha just mat e vo kroget te Loïc d'ober ar c'hehentiñ war Facebook an dra-se. Ya ya, meus krouet meus krouet un strollad war Facebook evit lakaat an dud da c'hoût e vefe e vefe ul lec'h bennaket 'ba fil evit komz brezhoneg ha yezhoù keltiek all quoi. Meus kejet gant kalz a dud eus ar strollad-se 'ba Kastellin e-pad sizhun ha

en em gavet gant Loïc. Ha ne ouie ket brezhoneg d'ar mare-se. Setu, kendrec'het gant ar fil, da'm soñj, euh, lakaat e fri barzh euh, an dra-se, diski ar yezh ha, kanañ ar yezh ivez. Hag euh, vraiment, eo barrek kenañ. Ane, penaos kavout an apero an digor kalon e brezhoneg ar fil Emgav bemdez da c'hwec'h eur war plasenn ar broioù keltiek, neuze a-gleiz d'al leurenn e vez... Kichen an davarn.
Kichen an davarn, Kavit ar banniel gant broioù keltiek warnañ hag e vo kavet ar strollad. Ouzhpenn aperoioù e brezhoneg ez eus ivez ur badj evit gouzout piv a oar brezhoneg, skrivet eo Komzañ brezhoneg. E-pad pevar bloaz e oan e-karg deus ar gomision brezhoneg er Fil hag em boa savet ur strollad tud a gomze brezhoneg o doa c'hoant da lakaat da vont war-raok gant ar brezhoneg er fil. An oa kavet mennozhioù, met ne oa ket bet lakaet e pleustr evit abegoù a bep seurt abegoù. Hag er bloaz-mañ eo bet cheñchet skipailh ar fil, eo bet cheñchet un tamm traoù zo. Enfin, me n'on ket dilennet ken, n'ouzon ket, met kemeret eo bet en-dro tout ar mennozhioù-se hag mennozhioù zo zo bet lakaet e pleustr. Hag unan anezho a oa neuze ur badge evit diskouez d'an dud e vez komzet brezhoneg ba ganin da skouer. Gant logo ar fil neuze eo da vat ar fil 'neus prestet un tamm al logo. Evit ma c'hellfemp diskouez d'an dud e vez komzet brezhoneg gant an dud. Hag aze on bet souezhet peger ez eus dek badj ha pevar-ugent zo bet gwerzhet aze. hag aze, evit ar wech kentañ, ne oamp ket o c'hortoz an dra-se. Neuze omp laouen kenañ. Hag er film a vez kavet neuze ar badj-mañ war an dud e c'hellit kaozeal brezhoneg ganto. Ha c'hwi zo e selaou an abadenn Shop d'ur film-frit da Jer, donemat d'en-dro. Euh, ni zo ni euh, gant euh, Sébastien, Sébastien Le Guen. Uh, c'houez, kar benefin uh, Yunakojan peus tra all de goulenn dezhañ. Ma ya, un dra a zo mil a bouezur seurt et produioù. Produioù ou, ou crampoer, crampoer diwan, a zo lec'hel Va dara neuzen. Ya. Hag euh, a, Venita, euh, ur produoù so gelavet lardain euh, Deus ar vro, deus, deus bro an Oriant, deus Langoned, deus Riex sur Belon, deus Kemperle. Quand dregant deus ar vro, pas tout n'est ket bio, mais de, euh, an hanter, meur, meur, muioc'h an hanter zo, zo bio. Mm -hmm. An draso zo aboaz avit diwan labourat ge produeri on lec'hel neuze Ya, ya.
Uh, se zo pouezus, mm -hmm. ouais, evit diwan. Yeah. Ar bleu diwez zo, zo, zo bio, ar mat... Euh, Mat kenañ, ya. Hag euh, deut d'ar miem tra i pep lec'h er festival, da'm soñj, euh, non Non, ket sur. a just a-walc'h a yei de, de sikour daoustag ima sikouret euh, gediwan ben, stalieu euh, aral evit fardain euh, krampouer ar orfil.
war ar fil e vez e vez labouret evit evit ar skolioù an holl skolioù hag ba ma vez gouniet an arc'hant zo an eil-se zo dispartiet etre an holl skolioù.

Ha just a-walh dit, Jener, pasad Banoriant oe ben komañsot eur festival a boudoe on diskouerdeg anvet Breizh Keltik jo pik estlamata. Liammet eo an titl seud ur just diskoueradeg hag oe peu savet ba'r midi brer Baroeon bleso. Tier o pitch goulennata oe peu lakaet ur werzeu ha o yoc'h trouz ho peud un diskouerdeg-mañ. Ya, pemp kant den oe deuet da selaou ha da gemer perzh un tammig ivez er c'hendiviz aozet gant emvod er Gelted. Digener oe evit dek kentañ festival. Bet oe bet Enero bet oe bet Enora Heno ivez ha duellet Serj Bozeg a zo douar war brezhoneg hag ar bed kelt. E kompagnoù nervat Serj Bozeg-Guillon d'ur meur ec'h aviz echt da viltriñ ar nujenn Benorit anavet emvod ar Gelted. Tud zo bet feuket get ar fed da c'houlenn hag hi ma brec'h Kelta evit gwir en identelec'h-mañ. Daoust hag e kavet e oe feukus ober per oe bet embannet get mirdi Brec'h, Bretagne, tri feudj. Celtic Punch Goulenata. Ya, ma klev komz hag un esposadur zo bet aber mirdi, aber musée musée Breizh neuze e oa hon. An onche bet uvilet, an elanchel nitra diabenn de per oa prezentet dre just, me klev komz hag un tabut savet neuze tre un dud de kinnidiot un esposadur sen hag ba spécialistet un tamut hag ur geltet petamant hag heu keltek. Bon, per change an mi Un dra dioutañ d'ober a zo termenañ an dir kelt. Petra signifie kelt? Ha meur a ster zo dir kelt. Pa vez komzet, pa vez komzet a gelted e soñjer doc'htu, enfin, ur skeudenn eus a an dud da dioutañ a zo uh, brezelourion, tokarnioù a zo fenn, kleanhier, hag a vez ivez e amzer an houarn. Bon, setu azañ unan hag un termenadeurier a bod impliet. Met aestroc'h eo d'un dra-sen e Kelt. Ha, hag ur goulenn, goulenn arall a zo da heul. Hag an dud se, bon, pentoù-tañ imen e viven, ha dreist-holl peseurt yer vez gante. Lies-mat e vez penaos... um, lakaet àr un dro eus kelted hag sevenadur latin pe tamant sevenadur Hallstatt. Daoust hag an dra-se zo ken sur se? Daoust hag an dud-se oe tu da gomzai keltek? N'o teu ken sur se, mi. Neuze d'an tu ma ret termenain d'ar un tu all ur sevenadurer kelt, de l'air des sevenadurer amzir an houarn hag oe neuze ba prantan un hen amzir, Setu ez an un dra doc'h un tu hag doc'h un tu all un tier kelt evit komz hag un den a gomz ur yer keltek. Perzh zo a-fed Breizh hag a-fed uh, Vretoned war ur rizoù e chome Breizhizel atav an der zo sur eman Kelted de la Rede tud a gomz ur yer keltek ha de cheu douetañs da gavet diarbenn un drasenn. Deus ene ur yer kentoc'h hag e ra ur liamm gant an amzer paset, gant an amzer baset, an amzer dremenet hag ur broiañ-se. Ur redebloù sklaer.
Uh, pa vez impliet kelt war tachad da yaouanier e signifie keltek dirione. Tu de gomz keltek. Setu. Ah, Caroline, oui peus goulennet jeu d'Eric Marchand, petra e soñj d'an afer-se Ya, kar 'ba ma fenn zo bet lakaet ur goulenn-mañ. Bout a ra e gwirionez ur seurt rummad pe familh muzik keltiek. A-benn vefe ur rummad JC emañ ar muzik breton a-barzh. Neuzen Eric Marchand, hag zo spesialist deus ar muzik mozel pe modal e galleg, 'neus respontet din. Da gomañs, Breizh zo ur vro uh div yezh, met n'eo ket teir yezh. Gallo zo yezh romanek. roman hag un hanter eus Bro-Breizh a gaoz ur yezh roman hag un hanter all ur yezh keltiek. Goude-se e vez kavet tonioù heñvel-mat tre Bro-Gallo ha Bro-Gened. Tonioù Laridey pe an droioù traoù giz-se. Se zo tonioù Apojav heñvel-tre deus an daou du deus an harz limit linguistik en brezhoneg.

Breizh bout zo un nebeud tonioù, un nebeud dañsoù, 'vel derobeigoù en hanternoz Aochon-Arvor hag un tamm ivez tal-kichen Gwened lec'h 'vez kavet balruis. Met n'eus ket kalz. Nann, bidon-me, ma seug muzik deus Breizh zo tostoc'h deus tout eu vez kavet e broioù reter, broioù en Oriant, peogwir un doare mem da gano, da zono zo heñvel-mat d'az pez vez graet gant muzikaoù mozel, mod all, a vez kavet da skouer e broioù arab pe turk hag ouzhpenn deus peogwir kanet 'm eus gant tud deus Tadjikistan ya. Hag kavet meump tonioù, melodioù heñvel-mat eus pezh a vije Conan-ni e Kreiz-Breizh. Peseurt mod e c'hallit displeget petra eo ar modalite ? Ba sonerezh mod-all, mod-all, ur pouezusoc'h zo un ton. N'eus ket dakaordaoù ebet. 'vel 've graet 'bar jazz e sonerezh klasel hag dre-se dibroc'h omp an tamm da gano notennoù e-lec'h m'emp c'hoant da gano ne. N'en deus ket 'met evidamp notennoù 'vel 've kavet notennoù du pe gwenn war hor piano. Evidomp-ne n'eo ket bouezus da ganomp. Ha 'ba mesk ur muzik mozel pe muzik indo-european petra zo Ispisial gant ar muzik breton. Bez zo tro heñvel mat hag un nebeud diferent vez kavet ivez, da skouer kan ha diskan. Se am eus klevet e lec'hioù a-bet. Hag ar vombard hag ar vinoù son daou ha daou, se n'em eus ket klevet e lec'hioù all ivez. Mod-dell e Bro-Duened vez kanet kanaouennoù da respont, un on hag an a. Hag dout an dud respontañ goude nain. kaset un ton aze vez kavet meur a sevenadur. Evit istor da c'hoût ma muzik Breizh vefe keltiek pe get, se zo un afer filozofik pe politik ma peus c'hoant da gaout traoù heñvel ouzhpenn d'ur re sonerezed deus broioù keltiek moaien zo ma peus c'hoant ha ma peus ket n'eo ket un afer re bouezus evidon. Ober-int soñjal 'vel 'neus c'hoant met n'on ket jenet 'vit kousket gant afer-se. Cherder Fil, Fil d'ur Gir, un abadenn radio e Festival Itre Keltek devil Treier Nugent.
Setu martoumacha bremañ achu un abadenn Cherder Fil, Fil d'ur Gir, a ya las un hani deveuañ oe. Ya, lâret din ma mignot Jeanne ha Youna petra 'peus c'hoant d'ober e-noz, piv 'peus c'hoant da welet, peseurt dañs 'peus c'hoant da dañsal, ha c'hwi, euh, Sébastien, lâret din ivez petra, petra eo ho programm? Fenoz.
Ya. Fenoz, ya. Euh, fenoz, euh, ni eo ober euh, ober euh, evan tasad gant mignoned, euh, goude euh,

Ba off an tamuch d'an davarn tavarn roe Morvan ma out gwelet petra a zo euh, anzon ba me ouia eus euh, Kerbedic ha eson hag unan eur all ran da welet an dra-mañ dañsal an tamuch ha evain on tasa devez sur wall. Ah ya, mat eo, brao eo ho programm. Ha mersi da vout selaouet tcheud da filfir da Jer. Mersi bras da Jeanne, Yuna, Thibaut ha Sébastien evit an abadenn diwezhat.